Başga bir gün Isa ýene sinagoga gitdi. Ol ýerde eli şel açan bir adam bardy. Käbir adamlar Isany aýyplajak bolup, Sabat güni bu adama şypa berermikä diýip, ony aňtaýardylar. Isa eli şel açan adama, Ýeriňden tur-da, orta çyk! diýdi. Onsoň olardan. Kanun boýunça, Sabat güni ýagşylyk etmek dogrumy ýa-da ýamanlyk? Biriniň janyny halas etmek dogrumy ýa-da öldürmek? diýip sorady. Olardan ses çykmady. Isa töweregindäkilere gahar bilen bakyp, olaryň doňýürekdigine gynandy. Ýaňky adama, Eliňi uzat! diýdi. Ol hem elini uzatdy welin, Eli doly sagaldy. Fariseýler daşary çykyp, Isany nädip ýok etmelidigi barada Hirodyň tarapdarlary bilen maslahat geçirdiler. Isa şägirtleri bilen kölüň ýakasyna gitdi. Jelileden bir uly mähelle hem onuň yzyna düşüp gitdi. Onuň bitiren işlerini eşidip, Ýahudyýadan, Iýerusalimden, Idumeýadan, Iordan derýasynyň aňyrsyndan, Sur we Sidon töwereklerinden uly mähelle ýanyna geldi. Isa mähelläniň içinde gysylmazlyk üçin öz şägirtlerine bir gaýygy taýýarlap goýmagy buýurdy. Isa ençeme adama şypa berdi. Şonuň üçin hemme hassalar oňa ellerini degirjek bolup, ýanyna itekleşip gelýärdiler. Arwah jyn eýelänler Isany görenlerinde, onuň aýagyna ýykylyp, Sen Hudaýyň Oglusyň! diýip gygyrýardylar. Emma ol özüniň kimdigini hiç kime aýtmazlygy berk tabşyrdy. Onsoň Isa daga çykyp, Öz saýlan adamlaryny ýanyna çagyrdy. Olar Onuň ýanyna bardylar. Isa on iki adamy saýlap alyp, olara resullar diýip at berdi. Onuň wagyz etmäge iberen, hassalary sagaldyp, arwah jynlary kowmaga ygtyýar beren bu on iki resuly şulardyr. Simun. Isa oňa Petrus diýip at berdi. Zebedeýiň ogullary Ýakup bilen Ýohanna. Isa olara Boanerges diýen lakamy berdi. Bu Gök gürrüldisiniň ogullary diýmegi aňladýar. Onsoň Andris, Filip, Bartolomeý, Matta, Tomas, Alfeýiň ogly Ýakup, Tadeý, Watançy Simun we Isa haýynlyk eden Ýudas Iskariot. Soňra Isa bir öýe bardy. Ol ýerde hem hemişekiler ýaly ýene-de uly mähelle ýygnanansoň, Isanyň şägirtleri bilen nahar iýmäge-de wagtlary bolmady. Isanyň hossarlary bu barada eşidende, Isa aklyndan azaşypdyr diýip, ony äkitmäge geldiler. Iýerusalimden gelen Töwrat mugallymlary bolsa Ony jynlaryň hökümdary Beelzebul eýeläpdir. Ol arwah jynlary Beelzebul arkaly kowup çykarýar diýişýärdiler. Şonuň üçin Isa halky ýanyna çagyryp, tymsallar arkaly söze başlady. Şeýtan öz-özüni nädip kowup çykarsyn? Bir patyşalygyň içinde bölünişik bolsa, ol patyşalyk berk durup bilmez. Bir hojalygyň içinde bölünişik bolsa, ol maşgala berk durup bilmez. Şeýtan öz-özüne garşy çykyp bölünse, berk durup bilmez, onuň soňunyň geldigidir. Hiç kim bir güýçli adamyň öýüne girip, malyny talap bilmez. Öňürti ony tutup daňmaly bolar. Onsoň öýüni talar. Size dogrusyny aýdýaryn. Ynsanlaryň hemme günäleri, her bir zada dil ýetirmeleri bagyşlanar. Emma Mukaddes Ruha dil ýetirene asla bagyşlanma ýokdur. Bu ebedilik günä bolup onuň boýnundan asylar. Isa muny Ol arwah-jynly diýenleri üçin aýtdy. Onsoň onuň ejesi bilen inileri geldi. Olar daşarda durup, Isany çagyrmak üçin, onuň ýanyna adam iberdiler. Mähelle Isanyň daşyny alyp otyrdy. Oňa, Ejeň, inileriň we uýalaryň daşarda seni soraýarlar diýdiler. Isa olara jogap berip, Meniň ejem, doganlarym kim? diýdi. Onsoň daşyny alyp oturanlara seredip, Ine, meniň ejem, doganlarym şulardyr. Hudaýyň islegini kim berjaý etse, şol meniň doganym, uýam hem ejemdir diýdi.